nĩ ndoka o rĩngĩ nĩgetha tũgĩe na ũhoro wa gũthiĩ na mbere na ũhoro wa kĩhiko na tũgĩthiĩ na mbere nĩ ngũkũhoya ũthiĩ hau ũmenyo mwega ũthiĩ YouTube ũthiĩ ũmenyo mwega ũ subscribe na nĩ ũgũkorwo ndwarĩte handũ haraihu ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa kĩhiko na njĩra mwanya Ndĩrenda twarie ũhoro wa kĩhiko atĩrĩrĩ, nĩ rĩ kĩhiko gĩkoragwo kĩrĩ kĩega na nĩ rĩ andũ makoragwo marĩ hamwe mũno? Tũngĩrora wega rĩ, mweri ta ũyũ tũrĩ wa Ndithemba tondũ mweri ũyũ tũrĩ wa Ndithemba, andũ aingĩ nĩ makoragwo macokete mĩciĩ nginya athuri. Athuri nĩ makoragwo macokete mĩciĩ. ona atumia nĩ makoragwo maiyũkĩtie athuri ao, na makoragwo mamaiyũkĩtie nĩkĩ? Ta rekei twĩyũrie nĩkĩ gĩtũmaga, tondũ rĩngĩ mũtumia nĩ arenda mathiĩ na mũthuri kwao, na nĩ arenda akonia andũ ao atĩrĩrĩ, kwanja arĩa maikaraga mataũni-inĩ na kũndũ mwanya mwanya magĩthiĩ gũcerera aciari, atĩ nĩ makoragwo ngwatanĩra mũno mwaka mũgima, nake mũthuri rĩ, arĩa marĩ mataũni-inĩ rĩ, nĩ endaga kũinũkia mũtumia kwao kũrĩ aciari ake akamuonia atĩrĩrĩ ĩ a- tũtũraga hamwe na tũtũraga na thayũ rĩu marĩ o hau rĩ rĩu magakĩgĩa ngwatanĩro wenda ũgacoka raini ũkahana ta ũyũ mwĩkĩre maraci ĩ manungi wega ta ũyũ ũcpurĩĩtwo ũguo wendo ũcio rĩ ũkagĩa na maciaro na nĩkĩo wonaga

nĩ marenda kũinũka makonia aciari me hamwe, na nĩrĩo wonaga athuri aingĩ macoka mĩciĩ, ũkona atumia aingĩ nao nĩ macokerera athuri. No rekei tũke mweri-inĩ wa Januari, wa gatatũ, wa kana, ũũi, reke ngwĩre, ihiko igacenjanio na wĩra, andũ magagĩcoka mawĩra-inĩ. mũthuri agatuĩka ona thikũ ithatũ ndarainũka, ĩĩ ndĩrarĩ o wĩra, ĩĩ agatuĩka mũthabarĩ, akinya nĩ oire magũrũ, nĩ athire akauga rĩu ndakinya nĩ ndetwo handũ hana. Rĩu ũgakĩona ona gũtikoragwo ciana nyingĩ iraciarwo mĩeri-inĩ ya gatatũ, mweri wa kana, ũgakora kũu rĩ, nginya maternity ikoragwo itarĩ andũ. Wendo wagĩcenjanirio na wĩra. Gũgĩtuĩka rĩu andũ mathiaga mawĩra-inĩ, ona athuri na atumia mationanaga, nake mũtumia akagĩa shughuli nyingĩ, agacenjania ũndũ ũcio wa wendo na, rĩu rĩ, ũhiki ũkambĩrĩria kũnunga. Nĩ harĩ kamũtĩ gakoragwo gĩthaka getagwo kamũstoero, na nĩ gathuragia. Kamũtĩ kau kanungaga karutaga ũthuri mũnungu, ndũũĩ andũ matiũĩ atĩ mĩtĩ nĩ ĩthuragia. Harĩ kamũtĩ karĩ ho, kangĩigua mũndũ akĩhĩtũka, gathuragia gakaruta mũrukĩ mũnungu mũno. Mũrukĩ ũiguaga mũrukĩ ũcio, nĩ ta mũrukĩ wa wa mũndũ athũkĩirwo nĩ nda mĩrukĩ ĩrĩa arutaga. Rĩu rĩ- rĩu ũgakĩona kĩhiko kĩ- kĩraruta mĩrukĩ ĩyo nĩ gĩacenjia kuma Ndithemba gĩoka Januari gĩoka Februari, rĩu ũgakora andũ rĩu macokia mawĩra-inĩ, rĩu gũtirĩ mũrukĩ mwega ũrĩa ũranungaga ta tũmaguta twega wendo, kĩhiko kĩranungaga maguta mega nĩ gĩacenjia, ga spray kega nĩ gacenjia.

rekei ihiko irũgame. Reke ũrĩa irũgamaga mweri wa ikũmi, mĩeri ĩno ya Ndithemba, na ũrĩa andũ mahaicaga ngari hamwe, ũrĩa mathiaga gũtugĩra hamwe, ũrĩa mabukaga mĩkawa hamwe, rekei ũndũ ũcio ũtũũre. O na okorwo mũtigũbuku mĩkawa rĩ, mũtireke ga spray karĩa ga kĩhiko gatũũre. Gatũũre karĩ ga spray kega. Gatũũre kwĩna mũrukĩ mwega. Andũ matũũre makenanĩire. No ti ũhoro wa gũcenjagia na kĩhiko ta rĩera. ĩĩ ta ũrĩa season ĩcenjagia Ngai atũteithie nĩkĩ gĩtũmaga gũcenjie githĩ ndirĩ gĩkwĩra nĩndĩkũhe ũhoro ngwĩre nĩkĩ gĩtũmaga gũcenjie na gũcenjia kũu gũkaga nĩkĩ gũkaga nĩkĩ na mũno mũno gũkaga kũrĩ andũ arĩa mahikanĩtie arata mũndũ mũrata nĩ gũcenjia macenjagia arata no tondũ kĩhiko gĩticenjagio mũrata ũrĩa wahikirie atuĩkaga mũtumia na mũthuri agatuĩka mũthuri rĩ. nĩkĩ kĩgĩaga ho gũkagĩa na season, season ya gũcenjia ya gaka ga kũnunga wega ga spray na ũhoro wa ka mũcitowero gaka gathuragia gĩthaka, kamũtĩ gaka gathuragia gĩthaka. Ta reke nĩ tũrĩrora wega nĩ getha tũrore ũhoro ũcio tuone kana nĩ tũgũthondeka ihiko ici nĩ getha ciana rĩ ona itigage kũiguaga atĩ metagĩrĩrwo mĩeri ya thigũkũ, kĩhiko nĩ gĩa thigũkũ. no kuma Januari na Februari na kũu kũngĩ kĩhiko rĩu ti kĩhiko nĩ kĩhiko wĩra. Nakĩo kĩrĩa gĩa thigũkũ nĩkĩo kĩhiko gĩa kĩhiko tondũ nĩkĩoka na thigũkũ. Rĩu kĩhiko gĩgokaga na thigũkũ na ũhoro wa gũthira ũgagĩthira o Januari wĩra wambĩrĩria andũ magĩcoka mawĩra. Ngai atũteithie. na na na nĩgetha twana tũciaragwo mĩeri yothe mataneti itikage kũhingwo mĩeri ĩno ĩngĩ no rĩu nĩtũretĩkia atĩ ndithemba ĩgĩthira tũgĩkinya mweri wa kenda eh, ngwĩciria mataneti nĩ nĩ ikaramio na mwĩtĩkanie na niĩ tondũ rĩu andũ mena mundi wa thigũkũ ngai amũrathime rekei tũthiĩ na mbere na kuonera ũmenyo mwega nĩ ndĩmwĩra ũrĩa hau hangĩ tũgwĩka ngai amũrathime